Ничек барлыкка килгән? Без әтинең әнисен якында торгач, якын әби дия идек, ә әнинең әнисен ерак урамда торгач, ерак әби дия идек. Якын әбием бик яшьли тол калган, бары ипле 52 яшь кенә булган, бабаем бакыйлыкка күченгәндә. Мин белә башлаганда, алты баласының икесе башы-күзе булмаган иде. Ягъни гаилә кормаганнар. иде әле. Бишенче баласының армиягә киткәне һаман хәтеремдә, чөнки ул минем иң яраткан абыем иде. Армиягә киткәндә, күкләргә чөеп, мин кайткенча зур үсеп куегыз, хромка гармуны бар иде аның, гармунда өйрәнеп куегыз, дигән иде. Уйнарга өйрәнелмәде, ну ватып куйдык сеңелем белән. Сүземнең башы ничек барлыкка килгән иде, менә шул нәрсә гел борчый иде безне. Көн дә әби янына кереп гармунны тарткалап карыйбыз, ничек тавышы чыга соң дип. Каера-каера телен каерып чыгардык моның. Ырышканнары хәтеремдә калмаган, бәлки әзрәк әрләгәннәрдер, онытылган анысы. Әбинең чәй өстәле каршысында стена стенада күкеле сәгать. Аның астында зур калын пыялага төсле иттереп ясап куйган ике күгәрченле картина бар иде. Әле ялык-йолык итеп тора. Бик матур, эчне пошыра бит. Аты ничек эшләнелгән? Бер кырыен ваттык без моның. Анысын да эләкте безгә, әгәр киселсәгез дип. Абыйның кайтканын көтә-көтә тагын бер эш эшләп куйдык. Күкле сәгатькә бәйләндек. Ничек кычкыра, кая йоклый, караваты бармы, барысын да беләсе килә. Иң озак кычкыра торган вакытны сайладык, янәсе өлгерәбез. Әби өйдә утыра, ничек чыгартырга, чыгарырга белмибез. Әбине. Әби, сыер чыгып китте, капкадан, дип әйтеп тә өлгермәдек, чыгып чапты, Күкек кычкыра башлады, Уникене. Без дә сикереп менеп, өстәлгә Күкене тоттык. Күке ишеген ачкан, муйнын сузган килеш катып калды. Карыйбыз, эчендә бер ни юк. Бушлык төртәбез керми күке. Монысында инде ниндидер начарлык эшләгәнебезне аңлап, әбине бәреп егарлык дәрәҗәсендә чыгып чаптык. Абыйны көтә-көтә, әбине аптыратып бетердек. Кайчан кайта дип сагындык. Абый кайтты. Урра! Урра! Киткәндәге кебек күтәреп алды. Зур үскәнсез, дип яратты. Абый, без гармунны ваттык, ярый, баш исән булсын, төзәттеребез, дип куйды. Безнең тикшеренү эшләре аның белән генә бетмәде әле. Әниләр стенага элеп куя торган зур көзге алдылар. Әй, карыйбыз үзебезне, көзге эченә ничек кергәнбез. Әниләр ашка киткән вакытны көтеп, көзгене дә сүтеп карадык. Кире җыеп элеп куя алмадык. Тагын бер Се калды әле. Бик матур уенчык алып бирде әти. Район үзәге кибетеннән алып кайтты. Биникуль сымак карыйсың, матур, матур төрле төстә чәчәкләр күренә. Әйләндерәсең, икенче төрлесе чыга. Карый торгач, ничек бу шулай? Күренә, нәрсә бар эчендә. Карарга кирәк. Молоток алып сәндрәгә, пич буена эскә тактадан ясалган йокы урыны. Менеп ваттык. Шалтыр-шылтыр төрле төстәге пыялага ошаган калынрак ватыклар кыелып төште. Карадык, әйбер каплап яшердек. Берничә көннән әти сорый, Ник уенчык белән уйнамыйсыз? Тагын тикшереп карадыгызмы? дип. Бүтән андый хәлләр кабатланмады. Зур өстек бугай, Иркә. Егерме беренче ел.